सामान चेक होइ छै तहिना लीवर अपना सबके एक एकटा सामान एक एकटा जते चीज मुह में से लै छियै पाइनो तक ले छै ओकरो उ चेक करे छै ओना किडनी सेहो फिल्टर करे छै किडनी आ लिवर दूटा चीज डिटॉक्स करे के फिल्टर करे के काम करे छै लेकिन लीवर एक एकटा चीज के चेक करे के काम करे छै अपन सबके शरीर के कोनो खराब चीज के मारे के लेल ओहो बनबै छै

ताहि लेल लीवर जते स्वस्थ रहतै ओते अपना सब हेल्दी रहबै ओते नीक रहबै ओते बेसी दिन तक जीबै आ लीवर एहन ऑर्गेन छै एहन छै जे ओ बिगैड़ो जाइ छै तऽ अगर ओ फेरो से रीजेनरेट भऽ जाइ छै फेरो से नीक भऽ जाइ छै तऽ लीवर के लेल चाहबै तऽ अपना सब हेल्दी रखै के लेल हमेशा एगो डिटॉक्स वाटर भोर में बना सकै छियै राइते में बना कऽ भोर में पी सकै छियै उ तऽ ओय मे सबसे पहिले चुकन्दर सबसे बढ़िया काम करे छै, लीवर हेल्दी राखे के लेल। तऽ राएत मे पेएन मे कनि चुकन्दर, कनि के खीरा, कनि के आमला, कनि के आदी कनि के निम्बू ई सब के छोटका छोट टुकड़ा ई सब काट क चाहे गोल-गोल स्लाइस क के राइस काट के ओय मे ध देबे। राति भरि छोड़ि देबै कनि पुदीना कनिक धनिया पत्ता ई सब पुदीना पत्ता धनिया पत्ता ई सब धऽ देबै तऽ ओ बहुत बढ़िआँ अपन सबके शरीरके सफाइके लेल गन्दगी बाहर निकालैके लेल ओ बुझियौ बहुत बढ़िआँ रहतै लीवरके फायदा करतै ओ पानि ओ भोरमे राति भरि छोड़ि देबै तऽ भोरमे पीबै या कखनो खाली पेटमे कनि कऽ पी सकै छी लेकिन राति भोरमे खाली पेटमे बहुत फायदा करतै ओ डिटॉक्स वाटर आ लीवर के लेल सबसे बढ़िया जते हरियर साग सब्जी भेले से बहुत फायदा करे छै सलाद बहुत फायदा करे छै आदि ई सब के रस बहुत फायदा करै छै तऽ फल सब सब रंग के फल सब सेहो बहुत फायदा करे छै सेब भेले ई सब जते खेबै ओते बढ़िया बात छै आ जते पैकेट वाला चीज सब छै ओ सब चीज नहि खेबै दारू तऽ सबसँ खराब चीज छै ओना अपना सबमे नहिे कोइ पियैत हेबै से सब भेलै लीवर के एगो पॉइंट छै एतऽ हाथ के नीचा में एतऽ छोटका अंगुरी के नीचा में इहो पॉइंट दबेला से बहुत फायदा करत लीवर के लेल पूरा हाथों में एना एना दबेला एतऽ बहुत फायदा करत तऽ आशा करै छी अहाँ सबके सिंपल लीवर के लेल नीक लागल हैत एक बेर कोशिश करब भात रोटी कनी कम खाओ आरो सब सलाद सब्जी साग सब्जी सब बेसी खेबै आ दस से बारह घंटा के उपास बहुत फायदा करते उपासो बहुत बढ़िया एगो दवाई छै रात में कनी जल्दी खा लेबे तऽ आराम से भऽ जाइ छै आशा करै छी अहाँ के सिम्पल टिप्स आइ गेल लीवर के लेल नीक लागल हैत धन्यवाद गोर लागै छी सब कोई के